хаһыын эрэ барыта саҥа саҕаламмыта биир да учебник кинигэтэ уох барыта саҕаллыбыта диири буолуо ээ ол эбэтэр тыынчыннан лицей оҕолоро саргылаах олохторо түстэннэригэр киэҥ билииниҥ эрэнэллэригэр өссө тугу тобулбут киһи диирэ буолуо ээ ол эбэтэр саҥа тутулла турар лицейим иһинэн хааман иһэр буолуум диирэ буолуу оннук буолуо Олег Константинович Сосин. Кини кимий? Олег Константинович Сосин бастакыннан ахатабылла халаяччы директор. Онтон иккиһинэн биһиэхэ кини хирдэтэр улус биһиэхэ үлэ биэрэн өһөбүлүүр үлэбитигэр үлэлиһинжабыт. Бии убастыллах директорбут, оны учуталбыт. Мин Олег Константиновичка эмиэ улахан нык махтаныбын. Тала диэххэне кини бу лицее тэрийбитэ уонна улахан күүһүн уурбута үлэтин Биһиги баар-хуох тапталлаах хаамай убаастыыр киһибит, дириэктэрбит буолар. Бу сүүрбэ биэс сыл устата биһиги алтыһан кинини кытта бииргэ үлэлии сылдьарбыттан наһаа үөрэбин уонна буоллаҕына киэн туттабын. Сунтаар Бутулуһун үөрэҕириитин сайдыытыгар сүдү улахан тугунан даҕаны кээмэйдэммэт оруоллаах дии саныыбын. Олохпут билигин балысханнык сайдан, билиҥҥи кэми бу лиссиэйи бүтэрбит бу выпускниктар араас техническэй үөрэхтэргэ үөрэнэннэр, ону бүтэрэн кэлэннэр билигин биһиги дойдубут араас хайысхаларыгар, бу техническэй хайысхаларга үлэлии-хамсыы сылдьаллара бу улахан туоһу буолар дии саныыбын хаамай оттон өйөбүл уонна оттон биһиэхэ бу олохпутун бу маннык оҕолор ганыырбытыгар именно кини биһиэхэ бу суол арыйбыт киһи диэхпин баҕарам сэп биһиги баазабытын бу тэрийэн элбэх паайа оборудованиены хааччыйан бу биһиэхэ үчөбө условиены тэрийэн бу маннык үлэлии хамсыы ситиһилэнэ турабыт Кини биһи улууспутугар эрэ буолбакка, республикаҕа уонна бүтүн Россияҕа педагогическай общественность билинэр киһитэ буолар. Ол курдук Россия министригэр тиийэ онтон туруулаһан билигин Унтаарбыт улууһугар улахан баараҕай тутуу лицейбит тулла турар. Лицейбитигэр аҕа баһылыкпыт, норуот учуутала, учууталлар учууталлара сүрдээх сүбэһит, мындыр өйдөөх, туох баар научалайтака кругозора өйдөөх, туох баар боппуруоска, туох баар эйгэҕэ бартыгар быһаарсар. Ырааҕы олох өтө көрөр дьоҕурдаах уонна күүстээх санаалаах, иччилээх, тыллаах, тыллаах киһи буолар. Сэттэ улаах дьиэ кэргэн улахан уола, ыал эрэлэ кини. Кэлин улаатан баран аны ыал аҕа баһылыга. Биэс уонча сыл хас эмэ үөрэх кыһатын халаяччыта. Саха сирэ, Сунтаар, кинини Сунтаарга поликлиническай лицейе төрүттээччи, учууталлар учууталларын, Саха сирин норуодунай учууталын быһыытынан билэбит. Физико-математическай факультеты бүтэрбитим Якукинин. Вот онно спектроскопист диэн специальностаахпын да сөбүлүүр учитель физика уонна спектроскопист диэн онутун толкуйдаан бараммын туохха сэттэ он икки сыллаах бүтэрэн бараммын оскуоланан үлэлээтэхпинэ ордук буолара буолуо дуу диэммин покровскайга үлэлии барбытым аҕыс кылаастаах школаҕа сэттэ он биэс сылга дылы үс сыл үлэлээтим онно Вот уонна аҕыйах бириэмэ дириэктэрдээбитим эдэрэй дьоммун. Онтон ол периодическай үлэм хааланнаҕа ол дьэ. Оттон эттэн биэс сылтан утары көрөн үлэлиһидэбин. Быйыл уже биһэн иккис сылбын бүтэрэн эрэбин. Лицей буоллаҕына төрүт историялаах Туохха тоҕуон биир сыллаахха бу билигин олорор диэбит бу туохха Сунтаар уулугар биир улахан суолталаах дии бу туох здание кини буоллаҕына отут тоҕус сыллаахха тутуллан туох орто орто үөрэҕи бу Сунтаар оҕолоругар биэрбит манык оскуола буолар эбит. Ол буоллааны мин тоҕуон биир сыллаахха дириэктэрдии дебин Сунтаар манык оскуолатыгар ол онно буола бу дьиэ уже эмэҕирэн бүтэн ки оҕону үөрэтэр кыах уже уһук буолбута бу дьиэҕэ буолан буоллаҕына оччолордооҕу главаҕа главаны кытта Петров Александр Иннокентьевич Устин кэпсэтэммит бу историческая идея кини буллаҕына чөлүгэр түһэриэххэ диэн кэпсэтэммит ту дабыылам элбэх үлэни ытаммыт биир сыл иһигэр бу диэни хос туппуппут бэйэтэ бэйэтин архитектуратынан турар сиэригэр ровно турар вот уонна буоллаҕына тону Тиһин ол элбэх улахан үлэ барбыт үһү. Ол кэнни инде кэлэн бу дьиэ хайдах эрэ туох сана үөскэппитэ. Бу манна туспа туох оскуола тэрийэххэ дуу диэн. Вот отон туох буоллаҕына раз онно көрүүлэр бааллар этэ. Ол курдук оччолордооҕу туох оройуну салайааччыта улаханнык ытыктыыр киһим Иванов Ильяс Семенович туохтаабыта өйөөбүтэ уонна буоллаҕына школа второй третьей ступени диэн арыйахха диэн кэпсэтии барбыта ол аата буоллаҕына начальник кластара суох бэһис классны саҕалаан үөрэтиэххэ диэн уонна буоллаҕына туох ото биир көрүү баар этэ буола ити икки сүүс ступеннээх школаҕа физмат Кылаастар арыйахха дьон, ону мин былаана хайдах эрэ ситэтэ уох буолара булулу диэн толкуйдааммын дойдум биир сайдыахтаах төһө даҕаны бу кэхтии кэхтии тыллары кэлбиттэрэ диэн уруйум буоллаҕына бу промышленность сибир сайдыахтаах туох сир баайын хостуур отрасльлар имир үлэлиэхтээхтэр ону буола бу барбыт дьон оннугар уону буола бу туохтар була промышленность сайдар наадаттан маннааҕы бу местный кадрдар местный оҕолор буллаҕына туохха наукаҕа промышленностька эйгэтэ баралларыгар наадаттан буллаҕына манна бу лицей иһинэн биһи була доп үөрэхтээни күскэ кэлэриэхпит кэлэриэхтээхпит диэн волейбола профильное политехническое образование диэни били киллэриэххэ диэн ол аата физмат кластертан атыннаах атыннаах практиката элбэх буолуохтаах уонна структуралар структуралар баар буолуохтаах кинини чугастык билэр дьон үгүһэ олег созин биһигиннээҕэр сүүрбэ отут сыл инники сылдьар ол оннук ырааҕы ыралыыр дириҥ толкуйдаах сөҕүмэр киһи дииллэр Ол да иһин буолуо, тоҕуонус сылларга саха кэнсиэпситэ өрөгөйдүү сылдьар кэмигэр кини оҕолор техническэ үөрэҕи баһылыыллара наада этэ диэн үөһэ салалтаҕа, ситэриилээх былааска тиийэ этинэн, бу маны барытын итистэҕэ. Ол саҕана, манан диэн эттэххэ, бопсооччу да элбэҕэ. Кини этэр хайысхата хаанын да аха кэнсиэпсиэтигэр сыһыана суох диэбит да түгэннэрэ баара. Онтон билигин Олег Константинович пластиковай, аныгы тэрилинэн сүмэн ылыллан саха саахыматын көрдөрө-көрдөрө хайдах сыһыана суох буолуой? Саха кэнсиэпсийэтэ ырыаннан-тойгунан эрэ буолбакка, барытынан сайдыахтаах буоллаҕа. диэбитим диэн кэскиллээх үлэтин түбүгүн астына, көрдөрө, санаатын үллэстэр. Оҕо буоллаҕына хаһан киниэхэ дьиэни-уоту тутан биэриэхтэрин, усулуобуйа тэрийиэхтэрин кэтэспэт. Ону сыллар-дьылар баран иһэллэр, үөрэнэн иһэр. Вот үөрэтиэхпитин наада, сайыннарыахпытын наада. Ойлан буоллаҕына кыл кэтэн олордохпутуна сыла-дьылар аҕыйахтара дөп. Оҕо буоллаҕына ылыаҕын ситэри ылыаҕа. Ойлан буоллаҕына киниэхэ билигин наада. Ойлан буола билигин ол киниэхайдарыгар наада, ол барыта этимин этэрим кадрный вопростарын быһаарарбыт, математическай да баазабыт уонна туохпут Бу образовательный процесс тэрээбит, тэрийэрбит. Уолим буолааччы бэйэбит хозяйственным способом кыныахха диэн, үлэлиэххэ диэн эмиэ главаннык, эмиэ Петров Александр Никитичтэн кэпсэтэммит. Буквально биир сыл иһигэр икки стена туппуппут. Сунтаар лицея Саха сиригэр баай опытынан, үөрэх эйгэтигэр таһаарыылаах көрдөрүүтүнэн, чаҕылхай ыччаттардааҕынан, аныгы олоҕу кытта тэҥҥэ хардыылыырынан, үйэни кытта бииргэ сайдарынан биир биллэр тарбахха баттанар үөрэх кыһата. Лицей, колледж, Саха государственнай университетын салаатын быһыытынан кытта айымньылаахтык үлэлээбитэ. Бу курдук тыһыынча тоҕус жүз тоҕуон биир сыллаахха физик-математик идэлээх учуутал, ырааҕы өтө көрөөччү, бу билиҥҥи олоххо бэлэм саха ыччатын иитэр, үөрэтэр, олоххо бэлэмниир сыаллаах бастыҥ оскуоланы айан, тутан таһаардаҕа. Сыл аайы лицейга киирэн үөрэниэн баҕалаах элбэх, хаамай үөрэ көрбүтүм олохторун бу лицейгэ анаабыт учууталлар, уйааччылар эмиэ элбэхтэр эбит. 1991 оҕо уже лицей бүтэрдэ. Отон отут икки ыл тухары Отут биир выпуск оҥордубут. Тэрилтэ салайааччыта, учуутал бары буоллаҕына оҕолорбут олохторунан олоробут дигэнэн ону буола полиция бүтэрэн бараннар ханнык эйгэҕэ үлэлии далларый төһө ситиһиилээхтэрий диэн анализтыыбыт. Үөрэҕирии эйгэтигэр Олег Константинович олус элбэх саҥа сүүрээни киллэрбитэ. Профильнай үөрэхтээһини бэһис класстан саҕалааһыны, эбии үөрэхтэһэн уһуйааччытын учууталы кытта биир тэҥ таһымнаахтарын көмүскээһин, үөрэҕи кытта эбии үөрэхтэһэн биир ситим интегрирование быһыытынан тэрийии, нуучча оҕолорун саха тылыгар уһуйууга анал барылы олохтооһун, оҕо бары өттүнэн сайдарыгар араас хайысханы арыйыы. Онтон умсугутуулааҕа, уйулҕа ол эбэтэр психология үөрэҕэр ураты болҕомто ууруу. Кини бу республика таһымыгар политехническэй үөрэхтээһин сайдыытыгар ылынарыылаах тыллара, этиилэрэ правительство таһымыгар, Ил Түмэн таһымыгар маннык ылыналланнар били үлэҕэ-хамнаска сирдьит буолаллар бастакытынан. Иккиһинэн буоллаҕына кини тон

Ол курдук буолааны улахан хаамай бастааҥы турар ситиим буоллаҕына Хаҥа микрорайон арылыбыт столетия СССР онно буоллааны площадка проектаспыппыт үс буолан кыттыбыппыт онно мин Захарова Нина Онуарова Сардаана буолан олорбуппут Онтон бу хаамай улахан быйылгы ситиһиим диэн Москваҕа булан кыттан кэлбитим наука творчество духовности НПК-ҕа Онно дипломпер өссө күні болан кетбетим. Сатабыл уус кыһата уонна ай сата лицей киэн туттуута. Оҕо дьоҕурун сайынырахтаахпыт. Творческай начаалы. Кини була ханнык даҕаны эйгэҕэ үлэлээбитин иһин ким да буол, раз да буол, что да болдун, инженер да буол, чахман бары эйгэ барытыгар сатан хананы тобулан оҕорор, тугу эрэ толкуйдуур, саҥаны киллэрэр киһи наада онно наукаҕа иһин ону кытта уонна булах творческий потенциал олор кинини сайыннарыахха наада диэн художественный вкус үөскэтиэххэ наада наадаттан диэн ол мастерской дорбутугар була тугу арыйбыппыт художественная обработка древесины художественный это тылада барбыт да художественная обработка бересты художественная обработка керамики вот гончарное дело диэн килэрбиппит уонна булданы художественный студия спектр үлэ кэлэрбит Федотова Галина Егоровна туох член Союза художников России оны үллээбитэ так уонна атын да спецкурстар онтон буллаҕына ону кэҥэтэммит туох уус диэтин туппуппут Тимир ууһум дьиэтин. Хатабылга киирдиҥ да оҕо аймах үөрэ-көтө, умсугуйа араас эйгэнэн дьарыгыра олорон көрөн сөҕөҕүн уонна махтайаҕын. Халайааччы мындыр толкуйунан оҕо, тутан-хабан, оҥорон көрөр толкуйа сайдыахтаах диэн санаатыттан тахсыбыт айар үлэ эйгэтигэр киириэххэ эрэ. Туойу, тимири, маһы, сиэли, туоһу ыллатар ыччаттар буолароллор. бэһис класстан саҕалаан араасым ТК-ларга, выставкаларга кыттабын. бастакы улахан үлэм алтыс кылааска сылдьан МК кыттыбытым. Онно коррекция украшений киса счастья оҥорбутум. Онно МПК-ҕа республиканскай этапка тиийэн иккис месте буолбутум. Резьба по дереву олохпор олус туһалаах тыһаныыбын инникитин да туһалыа диэн эрэнэбин бу сатабыл мастерскойа үлэлээбитэ лицей гыраатта мин боллаанан хара үөрэх бүтэриэхпиттэн манна үлэлиибин уонна бу манна үлэлиирим биден дьоллоохпун диэхпин баҕарабын сатабыл уйааччылара бары ааттаах суоллаах илиилэригэр дьоҕурдаах дьоннор Кинилэр күн аайы оҕолору үөрэ-көтө көрсөн арааска уһуйаллар. Халайааччы Олег Константинович аны хатабылы кытта үөрэх билиитин бииргэ биэрэр өссө табыгастааҕын бэлиэтиир. Холобур, история уруогар Рим онобулун кэпсииргэ туойунан уһана олорон да билиэхпитин сөп эбит. Оҕо тириһи араас оҕо буоллаҕына, орох оҕо үөрэх үттүн кыайар, сорох оҕо буоллаҕына ол суох сайдыы үттүн кыайар, орох оҕо спорт, культура деген эйгэтигэр ханнык эрэ эйгэҕэ оҕо Ол ситиһилэх буолуохтаах. Ону наар ситиһэ туох сырыттаҕына, туоха били бэйэтин самосыанката түһэн хаалар. Оҕо киэнэ. Ото буола кини бу киэн үөрэх тэрилтэ киниэхэ киэн условиены үөскэттэҕинэ, кини туоха буоллаҕына ол били самосыанката ханнык ханна эрэ ханнык эрэ ситиһиилээх, төсө хаста көрүҥэ ситиһиилээх буолуо. Онто буоллаҕына били туохтуур үөрэнэригэр мотивация берер. Ордук били үөрэх, үөрэх суолтатын өйдүүр. Вот уонна туох холобура уруок уруок таркардырыгар межпредметной связи диэн понятие баар. Ото маны буллаҕына эмиэ уруоктар кардыларыгар уонна бу туох ити массыскойдарга игин барар мир туохтар били эрчилиилэр занятиелар буоллаҕына имеют наһаа дьүөрүһэлэллэр волейбол интегрированный урок бөҕөтө ити баазалар барыахтаах холобура барар физика уонна холобура ити туох тимир ууһун дьиэтэ итинэн элбэх бай уруок били табыгастаах баайтык барар уус кыһата уолан бэртэрин уһанарга үөрэтэр кыһа уолаттар бэһис кластан тимир уһаараан чочуйаан таптайаан игиилээн оһуордаан эр киһи бастыҥ дьарыгар уһуйуллаллар. Халааччы урукку хочуолунайы быраҕан кэбиспэккэ, ситэрин-хоторон, Мандар уус кытта Сунтаарга кэлэ сылдьан Бэртээхэй уус дьиэтин оҥостубуккут диэбит дьиэтигэр тимири таптайар тыас күннэтэ иһиллэн аал уитиччитэ кытта үөрэр. Алыс класстан хыдьарым тухары быһа хоҥоро гүөрүннүүм, араас станоктарынан хайдах туттарга, тимир материала туох диэн ааттааҕа, хайдах тимир барара, кыына уга туунан оҥоһулларынан онно мен бу устьеттан көһөн кэлбитим лицейга алтыс класска ону устьега тэҥнэн көрдөххө манна лицейга кружога ин элбах онно элбах кружоктан куинсаны талан манна кирбирим Темир ууһа Михаил Никитин лицейга кэргэннээн үлэлиир. Кинилэр курдук кэргэннии дьон лицейга бииргэ үлэлиир хас да дьиэ кэргэн баар. Ол эмиэ элбэх этэр. Уон биэс сыллаахха үлэлигибитинэн. Уон биэс сылтан үлэлиирдэбин. Онно дьэ ууска сыстан дьэ курдук бэйэм уһанан ийэм киирим барбытым. Ото урут бу эмэлисle үөрэммитим. Онно эмэ ууска да сылдьыбытым. Онно үөрэнээччигэ да дьыдым. Онтон эттэрэн дьэ курдук эмэ идэ албытым. Билигин эмиэ Идэбиэлэбин оҕолорго художественная обработка металла диэн үүтэрдэр ааттаах идэбиэлэбит. Ону идэлээх таланта халабын билиҥ оҕолор эмиэ дьарыктанан дьаммар эмиэ бары ууста буолбаталлар это быһаҕын оҥостоллор ону холобур Быйагын бэт асыы бола урдудан алаах күндү курдук болар. Аны тиийэн кэлэбит ай сата технопаркаҕа. Бу түһүлгэҕэ оҕолор арааһы айаллар, туталлар. Ким эрэ тааһынан, көмүһүнэн кэрэни айар, онтон сорох оҕо билиҥҥи үйэ тэрилин айан, холонон, тутан-хабан ыратын олоххо киллэрэр. Картошка это.

робототехника. Аны бу күннэргэ беспилотниктары үөрэтэр, саҥа технологиянан туһанарга туһаайыллар былаһаакка өрөмүөннэнэн бүтэр. Сотору кэминэн манна олуус элбэх тэриллэр кэлиэхтэрэ. Сунтаар лицейгэр үөрэниэн баҕалаах ыччаттар бары нэһилиэктэн кэлэн үөрэнэр кыахтаахтар. Олег Константинович тыһыынча тоҕус сүүс тоҕуон алта сыллаахха туруорсан, Тюрдун аҕыс миэстэлээх интернат туттарбыта олус бэркэ үлэлиир. Оҕолор интернаттарын сөбүлүүллэр, кинилэргэ анаан тренажернай, ону кытта арааһы айар иистэнэр хостор эмиэ бааллар. Түбеттен сылдьабын. Интернакка олорбутум үһүс сыл буолла. Манна олорорбун сөбүлүүбүн. бэйэм сиэттим сылдьабын пансионҥа мастерскойдаахпыт онон тренажернайдаахпыт астара төһө минньигэс дьэ минньигэс минньигэс лицей олег константинович бүтүн сунтаар дьоно билигин күүтэрбит биир саҥа лицей үлэҕэ киириитин хатаннаҕына эһиил үөрэх дьылыгар хабыыс саҥа лицей аанын тэлэйэ астаҕына олег сосин биэс уонунан сыллар усталарыгар үлэлээн кэлбит үлэтин өссө биир үйэлээх бэлиэтэ буолуоҕа. Бу тутуу буоллаҕына туохтон туруорсан онно ким бу улуус салайааччыта Артур Васильевич Григорьев проектно-сметная документациятын төлөөн Ким Акимов Александр Константинович Москваҕа ити үлэлии сылдьан сенаторды сылдьан туохха министерстволарга үлэлээн мен була мен кэнни кытта Москваҕа туох сыра министрга Ольга Васильевнаҕа киирэн кэпсэппиппит. Ону кини өйүүбүн олох туттарыахпыт диэн тугун эппитэ. түбүк, түбүк, түбүктээбитэ кэпсэтиини. Онтон чэ итинник оттон ким Асия Сергеевич Николаев туоҕа наада этэ. Били сөбүлэ кини бу тутууну эмиэ ытабыт республика аатыттан диэн Онно Сергеевич буолан күүскэ ойоото. Ону буола бу икки тыһыынча сүлбэ үс сылтан тутулар объектуар программатыгар киллэрбитэ. Ол сылтан саҕаланна. Лицей айар-тутар, өйүгэр чопчу тугу баҕарарын оҥорон көрөр, уран уус, тиэхиньик идэлээх, дириҥ токкуйдаах, хатабыллаах хахалар уһуйуллан тахсар кыһалара. Тэрилтэ төбөтө, халайааччыта хайдаҕый да ону моойо, Этэ-сиинэ, эйгэтэ, үлэһиттэрэ, уһуйааччылара, үөрэнээччилэрэ төрөппүттэрэ батыһаллар. Ол да иһин биир санаалаах, түмсүүлээх үлэ үтүө түмүгэ, сайдыылаах биһиги Сунтаарбыт ыччата. Норуоппут учууталыгар, лицейбыт төрүттээччитигэр, сатабыллаах халайааччыга үгүрү-сүгүрү барҕа махтал буоллун